Konna qed nagħmlu f'Jannar ta' 21 vila konna nine months into, into COVID. Kien hemm is-supplement li dak kien qed jingħata. Il-gvern qal da trid tittieħ kollu lill-impjegat. Ovvjament kien hemm xi connotations li fil-verbal ma ħarġux. Għax inti jekk il-gvern qal ħantik 800 titjom l-impjegat, ma qallekx li il-gvern attwalment ħajtik 800 mnaqsa l-bolla. Mhm. U inti dik trid tkun tajt minimu lill-impjegat. Ġifiri, ġifiri, mela, mela. L-aħħar sentenza ma fimx. Mela, jiena kell, mela, il-gvern għalli ħantik 800 biex inti t-tijom l-impiegat. Mm, imma il-verita. Il-verita, jek għamilna 10% tal-bolla li semmejna l-ewel, minn 800 ħajtini 7. Mhm. Ovvjament, il-paga minima l-istantikija, it-800 jek ħallaslek il-bolla ġejna 7. Mhm. U inti fidejk suppost għandek seven. Mhm. Issa ltaqajna ma' dil-kumpanija u dil-persuna. Illi meta morna qed nispjegaw l-isma kif tuża s-sistema tagħna u tħallna isma kif ħat implementa l-COVID, isma l-COVID fir-realtà. Inti ma kellekx naqqas il-pagi tan-nies sakemm ma ġibx permess mid-dipartiment. Jiġifieri ma stajtx jiena, avolja qal minimum eight hundred, ma stajtx qomt filgħodu jien għedtlek isma' minn għada x'bin eight hundred. Kelli nġib permess m'għand id-dipartiment jekk kellek paga, ħa nagħmilha sempliċi, tad-doppju ta' tmien mija, elf u sitt mija, l-agreement mad-dipartiment kien isma' John Mallia jista' jaħdem biss għoxrin siegħa fil-ġimgħa jekk ħadd tmien mija. Jekk ħa jaħdem Il-full time titltih l-1006 li kellu imma l-Gvern Ħajtini 800 neqsin dal-biċċa bolla li kellu jħallas l-impjegat għax fir-realtà dik kienet qed tikkumpensa. Dan fehem illi dak kellu jtiha kollha. U d-Dipartiment mhux talli qal hekk, talli Qal isma', biex inti tikkwalifika biex tieħu dal-Covid, inti ma stajtx tgħolli l-paga ta' impjegat. Għax jekk jien qed ngħolli l-paga tal-impjegat, jiġifieri jien naffordja, mela l-għajnuna m'għandix bżonnha. Dal-proxxmu fehem, fehem, illi ħa jirċievi 800 u 800 jrid jtiha lill-impjegat. ekstra mal-paga. Tgħidlix minn fejn ġiet din. Mela qed nispjegalu u l-mistoqsija tiġi Zom, imma il-Covid fejn marax dil-paga ma żdiditx. Paga ma żdidx mela x'qed tagħmel, qed jispjega għal eżatt x'kien qed jagħmel. Mela dak kien qiegħed jieħu dal-flus mill-gvern li attwalment għavu qed mija fix-xahar kienu qed jitħallsu kull erba' jew sitt ġimgħat, so l-ammont ma kienx eżatt tont tont kif tkellimna. Kien qed jara kemm taħ il-gvern Jaqbad ċekk jew cash u jtihom l-impjegat żejda mal-paga. Tajjeb. L-impjegat vera marru tajjeb. Kif qed nispjegalu qalli, jiġifieri issa x'nista' nagħmel jien? Qedlu eh, issa eh, dawk mhux iddekjarati. Murit lobhom lura l-impjegati, rott is-salib, u bdamel kif suppost. Lissa kif ħan nispjegalhom li l-qoddim mhux ħantihom l-amiktar. problema tijak issa. Ma jidilom tajtkom bonus gawdu issa minn issa lem kif suppost. Ġifiri da fi żmien il-Covid daw l-impiegati mux tal-li naqsitalhom il-paga, tal-li żdiditalhom probabli 50% ik. Isu fadal Christmas. Eżatti, eżatti. Bomba. U sabiħa mux li kien hemm perjodu fejn daw ġabu agreement mal-gvern biex naqshom biex jaħdmu three day week ħajnaqsilhom il-paga, u ma li naqsilhom il-paga reġa' tagħhom iżjeda li 800 uħgol. Mela, tlaqna?